Grazzi ħafna, Loren. Din hija intervista ma' Loren Vella bħala parti mis-sensiela ta' intervisti li qed nagħmel mal-kittieba fl-antoloġija tal-letteratura mqarrba u Loren Vella qiegħda fl-antoloġija permezz ta' l-istorja qasira novella tagħha dawn l-erba' tikmama li inkitbet u ġiet pubblikata fl-2013 apposta għal esibizzjoni eh, fis-St. James eh, eh, fil-St. James il-Belt għal esibizzjoni ta' riti ta' ksum. U kienet ukoll interpretata b'mod teatrali, mhm. nista' karpont attendejta li wkoll jien dak iż-żmien. Mhm. U issa qiegħda wkoll ippubblikata fl-antoloġija tal-letteratura mqarba. U l-għażla ta' din is-silta hija propju għaliex hija naħseb jiena żgur eh, imma waħda mill-ftit, jekk hux l-unika waħda, ma waħda mill-unika stejjer letterarji Maltin li tinvolvi relazzjoni bejn eh, relazzjoni sessuali ġifiri u kol eh, intima bejn mara u mara. Li hi xi ħaġa rari ħafna fil-letteratura Maltija u li jien kont għadni għad Ma rajt. Mela, eh, u bekk nasal għall-ewwel mistoqsija, Loren. Dawn l-erba' tikmamar kienet waħda minn l-ewwel, jekk hux l-ewwel storja li kellha eh, din it-tip ta' relazzjoni fiha, u bekk nistaqsik. X'kienu jekk kien xem kittieba nisa Maltin li influenzawk, x'kont qed taqra eh, kittiba nisa dak iż-żmien u eh, jekk għadċaw kittiba nisa Maltin illi għadhom jispirawk. Hmm.
Ħafna mistoqsijiet, bonġu Mark, l-ewwel net. Grazzi, u grazzi ta' din istedina. Mela waħda mill-ewwel affarijiet li saqsejtni hija jekk jekk eh, din l-istorja, din il-novella eh, kienieċ l-ewwel waħda, l-ewwel darba li titratta relazzjoni intima bejn żewġ nisa. Li nista' ngħidlek illi ma kienx l-ewwel darba lija li nikteb eh, li nsemmi relazzjoni bejn żewġ nisa fil-fatt fil-romanz Magna Mater li huwa miktub għal young adults eh, fl-isfond hemm eh, koppja ta' tfajliet ehm, li joħorġu flimkien. Ehm, U li nista' ngħidlek ukoll u li dejjem ktibt b'mod li ma nissensazzjonalizzax, jiġifieri eh, f'Magna Mater tfajthom hemmhekk, qegħdin hemmhekk hija JD, Jane Diane u Graziella qegħdin fl-isfond huma karattri sekondarji eh, u ppreżentati ehm, mingħajr ma jintafa' dawl fuqhom. Ovvjament, għaliex hekk nitfaddal fuqhom qisni qed qisni qed niddeskrivi xi ħaġa biżarra li ovvjament assolutament ma rridx nagħmel hekk. Pruvajt naħseb jekk jekk hemmx eh, stejjer dwar relazzjonijiet intimi bejn nisa fil-letteratura Maltija, ma nafx, naf li tema tal-omosessualità kien hemm ftit eh, eh, esperimentazzjoni jew prova li jidħlu daqsxejn imma forsi dejjem fis-sebgħinijiet dejjem eh, dak iż-żmien kienet it-tema li iktar ta' xi ħaġa xokkanti, xi ħaġa terribbli tista' tiġrilek u Eh, però issa din nitkellmu fuq il-das seklu issa ġifieri le ma nafx hekk jekk hemm ma qrajtx ma nafx. Però ma meta ktibt eh, dawn l-erba tik ma' Irlandi ma kienitx eh, ma kienitx l-iktar ħaġa importanti għalija, ġifieri ma konċett il-highlight għalija ma kienx illi nikteb storja dwar dwar l-intimità bej żewġ nisa, kienet iktar eh, dwar l-intimità bej żewġ persuni. Il-wirja ta' riti, wirja fotografika, kienet titratta ehm, l-erba fażijiet jisom, l-erba fażijiet li żewġ persuni jridu jaddu minnhom biex jilħu intimita bejnietom. U fil-fatt għalhekk hija maqsuma għalhekk huma l-erba' tikmamar, eh, riti literalment użat erba' tikmamar fis-St. James Cavalier biex tagħmel il-wirja tagħha u l-erba' tikmamar huma l-ewwel waħda hija l-ġilda mbagħad il-ġisem u mbagħad il-moħħ u mbagħad il-qalb. Ġieli l-erba' fażijiet kif biex naslu għall-qalb. U jiena ħdimt fuq ritratti tagħha bħala ispirazzjoni biex nikteb din l-istorja. Dak iż-żmien kont iddeċidejt illi peress li x-xogħol ta' fotografiku kien ta' mara, ħassejtni iktar komda li nitkellem dwar din l-intimità bejn żewġ nisa illi dejjem ħassejtha li għandha valur speċjali ħafna huwa hija trajettorja kompletament differenti milli kieku qed titratta relazzjoni bejn żewġ irġiel. Forsi mhux il-forte tiegħi li nikteb dwar intimit bej raġel u mara rrid bej mhux il-forte tiegħi li nikteb bej raġel u mara. Dak iż-żmien Naħseb illi dawn l-erba' tikma Marlandi hija l-ewwel xogħol tiegħi, eh, l-ewwel impenn tiegħi biex nikteb mhux għall-adolexxenti. Għalkemm dak iż-żmien kont diġà qed nikteb eh, Rocket, ġifieri fil-fatt l-aspett fotografiku fil- fl-istorja dawn l-erotic ma' Orlandi ġej mill-fatt li kont qed nagħmel riċerka fuq il-fotografija dak iż-żmien. Ehm, allura qisu l-influenzi kienu iktar ta' immaġni milli ehm, letteratura. Ehm, ma niftakarx eżattament x'kont qed naqra dak iż-żmien x'aktar x'iktar xogħlijiet eh, mhux xogħlijiet Maltin, nista' ngħidlek minn issa li l-ewwel darba li ħadt impenn li naqra kemm nista' xogħlijiet bil-Malti għall-kitba tiegħi kien dal-aħħar erba' snin meta kont qed naħdem fuq Marta Marta. Mentri qabel hekk ma kontx qed infittex ispirazzjonijiet mil-letteratura Maltija kemm dik kontemporanja u kemm dik li nkitbet qabel għalkemm minn dejjem minn dejjem kont naqra bil-Malti. Issa rigward l-influwenzi ta' kittieba nisa għal din in-novella kelli forsi kittiba partikolari u ktieb partikolari li, li forsi tlaqt minn tlaqt minn hemm minn dak il-punt li kien Written on the Body ta' Janet Winterson li nkiteb provent 10 snin qabel fil-92 minn għalija. U rajtu dak iż-żmien li ħareġ. Um, Però din l-idea tal-kitba tal fuq il-ġisem din il-korporalità, din l-intimità ta' kitba fuq il-ġisem minn dejjem kienet tinteressani u fil-fatt eh, forru dawn l-erbatik ma' Marlandi hemm din il-kundizzjoni ta' tfajla ta' mojra illi għandha ġilda sensittiva ħafna għandha kundizzjoni dermografizmu li li jekk jekk tmiss il-ġilda eh, il-ġilda tirreaġixxi u taqbeż il-barra ġifieri għad dawk dawk l-aspetti. Però minn Janet Winterson u minn dak ir-romanz partikolari kont ħadd l-idea illi narratur mhux ovvju jekk hux mara jew raġel. Issa fl-Ingliż hija faċli li tista' tikteb rumanz sħiħ fejn in-narratur mhux ovvju jekk hux mara jew raġel għaliex l-aġġettivi ma, ma jihdux il-ġeneru u laqas il-verbi. Allura ehm, tista' taqrah kollu kemm hu mingħajr ma ma jkun ċar jekk hux mara jew raġel, mentri provajt nagħmel l-istess eżerċizzju f'din l-istorja, però f'xi punt jew ieħor ħa toħroġ li n-narratur fil-fatt hija mara. Fil-fatt, fil-fatt jiena kon san saqsik ukoll Loren, illi eh l-istorja għandha perspettiva femminili u ma aktar minn hekk il- n-narratur huwa narratriċi, ħanajdu hekk, tista' tista' tgħid, ma n-narratur huwa mara. Ehm, u nindunaw li n-narratur huwa mara iktar tard fl-istorja. U din it-tip ta' ħrajs mhux logħba, ma dan it-tip ta' kif tippożizzjona il-rakkont tan-narratur u l-perspettiva tan-narratur dejjem għalmenu jiena il-bajs tiegħi peress li l-maġġoranza tal-letteratura hija miktuba mill-irġiel. Il-maġġoranza tal-letteratura hija miktuba mill-irġiel. Jiena meta naqra ktieb letterarju anke jekk ikun forsi ktieb ta' mara, ikolli dak il-bias tal-vuċi mhm. maskili, ġifieri nkun jisni qed naqra jekk naqra kittieba mara bil-vuċi maskili għax tant issa jiena li rrid nistaqsik huwa jekk hemm x'affarijiet universali li jiddistingwixxu bejn narratur maskil jew narratur femminil li fis-sens li inti għandek ċertu karatteristiċi illi forsi jintużaw b'mod komuni minn narratur maskil li permess tagħhom hemm iktar probabilità li dan huwa maskil mill mara. U kif tista' tinduna eżempju? Hmm. Mhm. Il jien naħseb iktar milli żgur nista' nirrispondik b'mod faċli ngħidlek eħem baħar jaqsam bejn narratur li qed jiddeskrivi, jekk in-narratur huwa raġel u n-narratur hija mara, hemm diġà baħar jaqsam. Eh, u ovvjament hemm baħar jaqsam jekk in-narratur qed jitkellem dwar mar oħra. Ġifieri altru qed jitkellem raġel dwar mara u altru qed titkellem mara dwar mara oħra. issa għax hemmhekk tidħol fiha il-ħarsa maskili vizavi il-mara jew il-ħarsa femminili li hija problematika minħabba l-fatt illi ġeneralment ma mhux dejjem il-ħarsa maskili meta r-raġel li ħares lej mara qed qed jagħmel xi ħaġa li ma jagħmilx meta jkun qed iħares lejn raġel u li hija l-sesswalizzazzjoni li qed iħares lejn mara u anka jekk din il-mara li qed jiddeskrivi miex parti minn ħajtu, miex mhux f'relazzjoni magħha, mhux mhux ħajkun f'relazzjoni magħha, dejjem hemm il-ħarsa li tissesswalizza li ma tantx insibuha bil-maqlub, pereżempju, meta mara qed tħares lejn raġel mhux awtomatikament tissesswalizza imma fil-każ ta' naratur raġel ġeneralment, għalkemm niddeq niġġeneralizza, hemm din is-sesswalizzazzjoni li ġġib magħha anke l-oġġettivizzazzjoni tal-mara li qed tnaqqsilha il- l-importanza tagħha għaliex qed titpoġġiha f'kategorija tpoġġiha f'pożizzjoni ta', ta, ta sesswalizzazzjoni u ġustifikazzjoni ġifieri qed ir-raġel tpoġġiha taħtu. Um, u jekk jibqa' sejjer dan il-ħsieb faċilment eh, tibqa' sejjer lej l-idea ta' li qed jistupra bil-ħarsa tiegħu. Eh, ovvjament qed neżaġera imma nafu kemm tiġri. Dik għandek dik il-problema li il-raġel li ħares lej mara dejjem qed jagħmilha xi ħaġa, dejjem qed inaqsilha l-importanza, idajjifha, ipoġġiha f'posta, ipoġġiha taħtu, dejjem għandek dan id-diskors. Anka mhux forsi intenzjonalment jekk qed ngħixu f'komunità, qed ngħixu f'soċjetà patriarkali, dawn l-affarijiet laqas biss naħsbuhom, imma nagħmluhom b'mod qisu normali u naturali, naħsbuhom bħala naturali. Iġifieri Dak huwa mill-lat ġenerali qed ngħid. Issa, għalija kienet interessanti mbagħad li n-narratur eh, hija mara li qed tħares lejn mar oħra, imma qed tħares liha mhux biss bħala mara bħala, imma bħala mara li toġoba li għandha sentimenti lejha. U fil-fatt daħħa f'din l-istorja hemm hemm lodda bħala għodda hemm il-kamera li s-soltu iktar nafuha f'id ir-raġel li qed jiġbed ir-ritratt lill-mara. Kat Storace fil-fatt li għamlet l-analiżi ta' din l-istorja titkellem ħafna fuq il-mod kif eh, ir-raġel dejjem kien dak li jkun wara il-lenti jiġbed ir-ritratt eh, lill-mara. Din fakkritni ftakart illi meta kont qed niktibha kien hemm xena minn film li kont rajt ukoll xi għaxar snin qabel li kienet oġbitni ħafna ehm, The Unbearable Lightness of Being il-film eh, Juliet Binoche u Lena u Lena u Lin ehm, fejn għandek xena hekk, fejn għandek xena ta' daw iż-żewġ nisa flimkien, huwa film li jenfasizza ħafna sesswalità, ehm, hemm ħafna erotiżmu, imma għandek xena partikolari fejn hemm żewġ nisa flimkien u l-erotiżmu f'din ix-xena hija vera differenti u għandek il-kamera li jħarsu lejn xulxin mill-kamera. Ftakart tal-lum, ftakart li eh, naf fiċċert li l-kont qed naħseb dik ix-xena meta ktibt eh, l-istorja. Ma nafx hekk ġibtek s'issa. Le, interessanti ħafna. U tweġiba iva, weġibta għaliex inti għadt illi n-narratur maskili għandu tendenzi illi jissesswalizza iktar il-mara minn min narratur femminili. Imma fl-istess ħin ukoll ftakart xi xi diskussjonijiet li kien ikolli ma' ħbib tiegħi fuq din il eh, eh, speċjalment ma' ħbib tiegħi li huma gay eh, fuq fuq dan l-aspett għaliex hemm differenzi evidenti ħafna kulturali fuq dan fuq dan il fuq dan l-aspett tal-oġġettifikazzjoni. U huwa evidenti ħafna eżempju fil- fil-gay parades. Meta ssib eżempju nis minn eh, South America, minn Latin America, illi għandhom dan il din il-anzi li huma jkunu jridu jaġġettifaw ruħhom, jkunu jridu juru kemm huma sbieħ, jridu dak il-flamboyance, mhm. dak il-flamboyance. Umbat minn aħħar oħra għandek l-Azjatiċi li jiddejqu jiġu oġġettifikati illi jgħidulek li aħna għaliex eh, mhm. aħna Azjatiċi ma jfissirx illi eżempju naqblu ma ċertu stereotipi. Ġifiri għandek daw il-differenzi ehm, kulturali u koll. Ehm, Staħseb, ehm, taħseb li huma vera dawn id-differenzi kulturali u jekk iva. Malta, allura, fejn edha fuq dan l-spektrum?
Mela, fil-kas, fl-eżempju li semmejt inti, l-ewwel qed titkellem fuq ehm, ix-xena gay, ovvjament diġà qed titkellem fuq ix-xena ta' l-irġiel. Qed nitkellem anke fuq nisa ma wkoll, speċjalment anke speċjalment anke nisa ma imma mod viżwali hija evidenti ħafna fil-gay parade, imma hija l-istess fin-nisa wkoll ġifieri. Eħe, ma nafx hekk naqbilx miegħek dwar eh, li b'mod ġenerali fil-gay parades għandek il-pjaċir tal-oġġettivizzazzjoni ehm, mill-gays nisa, ġifiri dik minn ċerta jekk naqbilx miegħek. Ma, ma, ma nixtieqx niġġeneralizza żejjed, però meta qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet tinsiex li hemm irridu narawha minn lat intersezzjonali fis-sens li altru qed nitkellmu fuq eh, xena eh, jew fuq soċjetà fejn eh, jew f'komunità fejn m'hemmx jiena klassi jew jew razza li tiddomina oħra. Mentri, taf kif ġri, inti mhux biżejjed li tgħid eh, dan ir-raġel iħoss dan ir-raġel li hu gej iħoss li eh, m'għandux problema joġġettifika lilu nnifsu. Ehm, imma jekk imbagħad ħaddaħħal illi dan ġej minn pajjiż fejn diġà hemm problema ta' ta' diskriminazzjoni minħabba il-pajjiż minn fejn ġej, jiġri dak hemmhekk ħajidħol aspett ieħor. Ehm, jien jiena Naħseb iktar ara, jiena qed nibża' li meta nibdew nitkellmu b'dal-mod ma nindunawx li diġà qegħdin nitkellmu f'kategoriji li jiena diġà skomda dwarhom. S'issa tkellimna fuq in-nisa u l-irġiel u tkellimna wkoll fuq in-nies straight u n-nies mhux straight u hemmhekk qisna dejjem qegħdin naqtgħu linja min-nofs u naqsmuhom naqsmu r-realtà fi tnejn. speċi ta' rajt iddeċidejna li mela s'issa għandna dan l-aspett binarju ta' nisa u rġiel, u mbagħad għandek l-aspett tal-preferenzi sesswali jekk jogħġbuk xi nisa jew l-irġiel. Eh, li vera nixtieq niddistanzja ħafna lil nnifsi. Eh, l-ewwel ma naħsibx li fiż-żmien tal-lum għadna nidentifikaw lilna nfusna bil-preferenzi sesswali, speċi forsi konna nagħmluha fid-disejnijiet u fil-bidu ta' dan is-seklu, però eh, issa fl-2023 ma naħsibx li għadna tant nitkellmu dwar il-preferenzi sesswali imma nitkellmu iktar dwar il-ġeneru, dwar l-identifikazzjoni eh, tagħna mill-att tal-ġeneru. Irrelevanti x'inhuma preferenzi sesswali. U fil-fatt għalhekk meta eh, meta inti rreferejt għal din l-istorja ġieli rreferejt għaliha eh, pubblikament bħala eh, storja bej koppja lesbjana. U jien dejjem ħassejt niskomda u għetlek ġifieri ma nħossnix komda li inti tiddiskrivija hekk għaliex dawn huma żewġ persuni illi ehm, kombinazzjoni huma żewġ nisa u kombinazzjoni għandhom relazzjoni flimkien, però ma mhux neċessarjament jidentifikaw bħala eh, la bħala nisa u laqas bħala lesbjani ma, ma, ma, ma titħolx ma nidħolx fiha dik il-ħaġa, speċi eh, in-narratur meta titkellem dwarha nnifisha kultant aħna nindunaw illi tirreferi għaliha fil-femminil u il-tfajla l-oħra li titkellem dwarha Moira ma tidentifikax ma qatt ma ssemmi li lesbjana, anzi fil-fatt niskopru illi kellha relazzjonijiet ma' nisa kellha relazzjonijiet ma' rġiel ma jfiss dawn ir-relazzjonijiet mhumiex dak li jidentifika. U jiena naħseb illi jien propju dan huwa ehm, fil-letteratura żgur u fil-ħajja tiegħi. Mod ġenerali dan huwa ehm, din il-pożizzjoni tiegħi illi eh, kemm jista' jkun noqgħod il-barra mill-kategoriji għaliex kategorija malli malli tgħid li jint parti minn kategorija eh, mill-ewwel eh, qed poġġi lilek innifsek komda ġo kaxxa biex ħaddieħor eh, jkun jista' jifmek aħjar minar nuances u minar fluidità, minar possibilità li toħroġ minna, ma li toħroġ minna jidrek, imma eh, s-sena ftit, sorry, inti meċ li inti jek, eh, kif, kif, ehm, f'dan is-sens li ma xtaqx li taf kif li, li tintuża din il-ħaġa biex tiddeskrivi il-novella, Ehm, storja dwar l-koppja Lisbjana vera tinstema' kera bħala deskrizzjoni ta' ta' biċċa xogħol letterarja. Ehm, din xaġa, u anka l-fatt li speċifikament un bat iktar u dim Marta, Marta, eh, nitkellem ħafna dwar dwar dil-idea tal- tal-kategoriji, tat-timbru, tal-identifikazzjoni tal-ġeneru, tal-fluwidità. Eh, u naħseb li iktar ħaġa li tinteressani għal inqas bħalissa żgur li dan huwa l-iktar aspett li jinteressani d-diversità. Probabilment minn dejjem kien jinteressani, xi dejjem eh, li rrid nikteb dwaru dejjem ikun din il- din l-iskumdità li nħoss meta eh, nara illi eh, in-nies ehm, qed jifmu ir-realtà billi jpoġġu kollox ġo kategorija u tidher sempliċi, mentri għax li jiġri meta inti tpoġġi il-persuni f'kategorija, f'kategoriji differenti, awtomatikament qed toħloq eh, eh, kif tgħid ġerarkija bejniethom. Din il-kategorija aħjar minn din. U hawnhekk nista' nidħol fil naf li inti tixtieq titkellem dwarha din din ukoll ma nafx hekk hux il-każ li nsemmi issa jew forsi wara. L-idea ta' jekk jekk nerġgħu morru lura għal x'inhu maskil u x'inhu femminil u l-kitba u n-narratur maskil femminil, jiena dejjem noqmos bi skumdità kbira meta xi ħadd isejjaħli bħala ah inti kittieba mara. Ma nafx hekk tridnix nitkellem fuqha issa. Eħe, konsa ovvjament qabel konsa nsaqsik imma ukoll fuq l-iżvilupp letterarju tiegħek għax inti semmejt il-Marta Marta. Weħe jiena kont san saqsik fil-fatt. Għax Marta Marta jisu jinqara bħala xi ħaġa matura ta' dan ix-xogħol bikri li inti kont qed tikteb u taħseb fuqu. U fil-fatt f'Marta Marta issib il-perspettiva femminili fit-totalità u fil-kumplessità kollha tagħha u għandek il-perspettiva femminili iktar b'mod profond u għandek għax daw l-erba tikmamar hija storja, ma mbagħad f'Marta Marta għandek il-perspettiva kollha li letteralment ehm, is-sostni li. Mark, naħseb tajna l-jinkont maqtu għal dal-aħħar minn Mela, tajna għal sit imma il-mistoqsija tiegħi hi illi x-xogħol feminist tiegħek eh, kollox ma kollox. Huwa messaġġ politiku fis-sens illi eh, huwa messaġġ illi inti tixtieq twassal lis-soċjetà jew nkella huwa sempliċement realtà illi qed tiżdied u qed tikber. Din ir-realtà eh, ta' dan il-femminizmu illi eh, tant huwa femminist, nistgħu ngħidu hekk, illi qas biss għandu bżonn l-irġiel. Marta Marta ek isu eh, il-messaġġ meta qrajtu li n-nisa m'għandhom bżonn l-irġiel, anzi jistgħu jgħixu imma fl-istess jien xorta għandhom relazzjonijiet intimi mal-irġiel, ġifieri mhux xi gwerra ġifieri li ma rridx nitfaħħa hekk, għaliex fl-istejer tiegħek xorta n-nies għandhom relazzjonijiet intimi mal-irġiel u anka sentimenti ta' mħabba hemm bejnietom, imma l-ispazju huwa kollu femminili, l-kondizzjonijiet huma kollha determinati minn nisa, il-prinċipji kollha determinati minn qed ġifri n-nisa jiddominaw bla dubju f'din il-letteratura femminista tiegħek. Tista' tgħidilna jekk dan huwiex messaġġ politiku jew din hijiex realtà dejjem tikber ta' ħafna nisa.
Eh, ara, l-ewwel nett Marta Marta huwa rumanz illi miktar minn naratur wieħed eh, fih, ġifiri u ġej minn etajiet differenti u naratur minnhom huwa wkoll ehm, raġel eh, li jidentifika wkoll bħala mara. Ġifieri jiena li provajt nagħmel nippreżenta mhux qed nippreżenta il twemmin tiegħi mija fil-mija tipo dan hu li nemmen jien, imma permezz ta' karattri differenti ħafna ta' etajiet differenti li ġej minn sfond kompletament differenti nis li rrid nagħmel hu nippreżenta npoġġi npoġġi daqsxejn f'kuntest anka storiku il pożizzjoni tal tal-mara imma mhux biss ta' kull tip ta' mara, tal-mara eh, li għexet fis-seklu 20, tal-mara fil-bidu tas seklu 20 fil-mara ta' li kienet tgħix eh, fit-tmeninijiet u kellha taħrab minn Malta tal-raġel li identifika bħala mara imma li għandu ċertu età issa u tal-mara li hija tifla ta' femminista Maltija imma li għexet barra u twildet barra u issa qiegħda Malta. Ġifieri li qed iġġib magħha bagoll sħiħ ta' ħsieb femminista vera radikali. Ir-raġun li li rrid nagħmel jiena hemmhekk rrid nagħmel xi ħaġa vera speċifika li li kont li qed nara li kont qed nara jani ħintu tliet snin ilu, erba' snin ilu meta meta beda dan il-vjaġġ ehm, li ma kontx naf li ħajkun li ħa nikteb xogħol femminista ġifieri għax ma qatt ma anka meta ktibt eh, daw l-erba tikma Marlandi u anka meta ktibt mill-bib il-ġewwa li huwa iktar kontinwazzjoni ta' dik il-novella fil-fatt. Qatt ma sejħt li nifsi bħala kittiba femminista jew persuna femminista, qatt ma kif qed ngħidlek, ma tantx inħobbhom it-timbri. Imma kont naf, biex inkompli ma li qed l-ewwel kont vera nirrita ruħi meta jsejħuli ah, inti kittiba mara, jissu kif għedna l-ewwel, eh, il-kittib huwa raġel, imma jiena differenti jiena mara, mela npoġġu ftit taħt, imma iktar dwar dak iktar qudiem. Li rrid nagħmel li kont qed ninduna kien illi il-ġenerazzjoni żagħżugħa f'Malta bħalissa minħabba il-possibilità li jaqraw xogħlijiet li qed jinkitbu il-bot ħafna, per eżempju, xogħol il-kitba femminista li qed li qed toħroġ li ġejja mill-Istati Uniti, per eżempju, faċilment tista' tasal Malta, mentri il-xogħlijiet iktar qrib, ħafna iktar qrib tagħna li kienu qegħdin jinkitbu pereżempju fi Franza fil-ħamsinijiet, fis-sittinijiet, fis-sebejnijiet, dawk fi żmienhom ma kienux qed jaslu Malta, kien hemm ġifieri bibin magħluqa kompletament. Biex nieħdu eżempju, Simone de Beauvoir kitbet eh, The Deuxième Sex fi 1948. Fl-istess żmien illi eh, kien hemm il-kwistjoni tal-vot tal-mara, per eżempju, u nafu li l-kittiba irġiel dak iż-żmien, il-ħassieba Maltin irġiel, il-kleru mela mill-lat tal-istat, mill-lat tal-knisja, il-missier fil-familja, daw kienu kollha rġiel dawn għandhom il-poter, żgur li ma kinux qed iħallu dawn il-ħsibijiet eh, li vera vera ħajqanqlu jitluq f'Malta. Issa daw kienu ħafna iktar viċin milli huma l-Istati Uniti eh, viċin tista' ta' Malta, imma issa kollox qed jinfiltra Malta, eh, eh, mhux jinfiltra, jidħol direttament. Allura jien li provajt nagħmel, anka minħabba li ngħix il-Belġju, u hawnhekk għaw xena femminista qawwija, attivista qawwija. Bdejt nara daqsxejn il-femminizmu fil-Belġju kif kif kienet iseħ u l-femminizmu fi Franza li mhux eżattament eh, kienu għadin jimxu f'id fit. Ippruvajt noħloq storja fejn indaħħal referenzi iktar mill-viċin. minn żminijiet imgħoddija li qatt ma daħlu dawn il-ħsibiet qatt ma daħlu. Isni kif qal Romeo fil-blurb ta' Marta Marta, isni crash course malajr li kelli nagħmlu għalija nifsi wkoll għaliex eh, il-femminizmu Malta m'għandniex storja tiegħu. Issa tgħidli per eżempju jekk nieħdu l-kittieba fil-kittieba Maltin jekk tħares lura issib illi l-ewwel mara li qatt ġiet ippubblikata Malta hija Mary Meylaq fis-seklu 20 li hija tal-waħx imbagħad bħala poeta, rumanziera xejn, Doreen Mikallef li Jekk Mary Mejla hija mara ma jfissirx li hija femminista. Doreen Micallef fil-poeżija tagħha eħe hemmhekk iva għandek iktar ir-rabja tal-fatt li hi mara u li l-bibien kollha magħluqin għaliha hemmhekk toħroġ. Nistgħu nsemmu wkoll il Maria Greganado wkoll l-istess dejjem fil-poeżija li l-rumanziera huma kollha rġiel. fil-passat. Dejjem jikdbu għall-irġiel, l-irġiel jikkotaw l-irġiel u dejjem tiġi ġġenerata l-istess idea. U naf li inti, per eżempju, mill-lat ta' letteratura mqarba, ovvjament ippreżentajt xogħlijiet li nkitbina fit-tmeninijiet, fid-disejnijiet, illi minkejja li kienu interessanti u qed jirriflettu ftit iktar ir-realtà ta' dak iż-żmien, però qatt ma ħassejtni nidentifika għaliex huma miktubin mill-irġiel b'mentalità li kultant taqrom u tgħid mm, hawnhekk hemm daqsxejn kultant ikun hemm daqsxejn tgħid naħseb issa qas jinkitbu daw għax jinħassu sessisti pereżempju. Ehm, Għaliex ovvjament fid-disejnijiet il-liberazzjoni tal-mara. Il-fatt saqsejtilu l-Alfred li tiġi eżempju wkoll.
Kienet dak li konna naħsbu li eħe wasalna ta' madnix il-mara madix ikkak ma' ta' ta' minn il-mara taħdem il-mara ta' la paga, eh, il-mara taf kif is-sess issa iktar il-liberata. Ħafna drabi li kienet jiġri Ir-raġel miżoġenu li mhux kull raġel, imma raġel miżoġenu issibu kullimkien, kienet jieħu vantaġġ minn din il-liberalizzazzjoni biex ikompli eh, joħroġ dan l-isprezz li il-mara li mhix verament liberazzjoni, hija jibqa tibqa xorta l-oppressjoni. Eh, jien hekk nħoss. Allura b'Marta Marta provajt ehm, noħloq rakkont li li li jagħti lok li jiġu preżentati pereżempju mill-att ta' l-ewwel żewġ kapitli ta' Dolores u ta' Konċetta peress li għandhom 80 sena ehm, naraw għalfejn l-eluq tal-mara f'Malta għandu ċertu kwalità li ma ssibix f'pajjiżi oħrajn minħabba il-preżenza qawwija, dominanti, oppressiva tal-Knisja Kattolika. Loren, sorry, mhux għax irid waqfek imma il-ħin qed jafas u nixtieq insaqsik qabel ma nagħlqu tgħidilna iktar fid-dettall għala tiddejjaq meta jiddiskrivuk bħala kittieba mara.
Għaliex l-idea illi ċertu, per eżempju, li professjoni, per eżempju, jekk inti tuża il- ħafna drabi inti meta tuża l-maski, mhux inti inti, mod ġenerali. Xaħat jiġi deskritt, eh, per eżempju, il-president, il-rwol eh, illi jisu eh, b'mod automatiku nużaw il-maski. Issa, jekk nużaw il-femminil, mhix awtomatikament qed ngħidu ara x'ugwaljanza għandek ir-raġel u l-mara, kittieb, kittieba. Il-femminil, peress li l-femminizzazzjoni dejjem hija lok ta' djufija qed iddajjef, li jiġri hu li qed tpoġġi isek qed tgħid ara, suppost kittieb huwa raġel. Imma hawnhekk għandna xi ħaġa oħra, ovvjament mhux raġel mela mhux tajjeb daqs raġel, imma hija mara. U l-idea ta' li qisni qisu jekk hemm mhux għax m'hemmx kompetizzjoni għalija fil-letteratur żgur li m'hemmx kompetizzjoni, imma qisu Qisu qed tgħid ix-xirka tal-irġiel tal-kittieba irġiel li jixtiequ jippreferu jibqgħu flimkien u jikkompetu bejniethom u l-mara jħolqulha kategorija u jikkompetu bejniethom għax m'hemmx konnessjoni speċi ta' billi huma kittieba ma jfissirx li ħajkbu l-istess. Eh, u li qisu il-kittieba nisa ħajkbu biss dwar il-mara eh, jew dwar l-affarijiet tan-nisa. U Fl-2017 meta ħareġ Rocket, xi ħaġa li kont qed nagħmel jien qatt ma semmejt as such imma xi ħaġa li rrid nagħmel b'Rocket jien, rrid nikteb rumanz li kieku m'hemmx ismi fuqu, forsi ma jkunx daqshekk faċli tidentifika jekk kitbux raġel jew mara. Verament rrit nagħmel hekk għax dejquni illi għalija dak iż-żmien l-attiviżmu tiegħi u l-ġlieda tiegħi kontra l-oppressjoni mill-irġiel miżoġeni kienet illi Mela ħan ħloq xi ħaġa jiena maskili daqs kemm maskil daqs kemm maskil huma maskil affarijiet li jagħmlu huma ehm, u naraw xiġri. Rabaħ il-Premju Nazzjonali maħallija. Ehm, meta, meta, wara, wara dik l-esperjenza, għandu ngħid li dan mhux il-mod tiegħi kif, kif nindirizza din il-problema u ħassejt illi kien wasal iż-żmien illi nagħmel analiżi vera fil-font ta' tal-realtà Malta, tal tal-fatt li hija soċjetà patrijarkali vera qawwija u anqas biss nindunaw u ovvjament ridt nindirizza l-kwistjoni tal-abort għaliex hekk ma jekk din il-kwistjoni mhix ħa tiġi indirizzata sew u tgħaddi l-liġi għal aċċess eh, legali għall-abort, nistgħu ngħidu illi l-femminizmu u qed jagħmel l-attiviżmu femminista f'Malta bla saħħa, bla sinsla. Ehm, Naqbel miegħek Loren imma l-ħin qed jafa sabli ehm, jispiċċa l-video dal-waqt, bekk nixtieq nirringrazzjak ħafna, eh, kien interessant ħansi u